ahee ha mu amukela ka guy channel channel ya n'wina ya xiyimo xa le hansi kambe yi kha yi mi tisela swilo swa xiyimo xa le henhla ku tlula ti-channel hinkwato leti nga kona tin'wani ta to ti-channel leti ti nga ta xiyimo xa le henhla swinene hambi wo i a hi koti no ti vona ku komba ku hina hi le macilencileni

um ni swi realize hi tiko ra hina a ku ri na vanhu lava a va ri na tinyiko but tinyiko ta vona ti vuye ti hetelela ti fa hi mhaka ku va va nga kumangi vanhu va va phuxa so ni endla platform ya ku pfuna vanhu um hi nga vi ri kona kwala babangu u nga vi ri kona kwala ka mavuso u nga vi ri kona ka ndhengheza u nga va u ri kona giyani leyi i vonaku video leyi. i lavaka ku pfuniwa hi ku promote hi ku promotela swi ngo ti komba ingaku um hi nge pfuni munhu but uh, to be honest hi nga va hi ri na 300 and something ya le subscribers 334 but uh, i kuma ku hi endla hi ku endlela promotion yi fika yi voniwa hi vanhu va 1000 or something Swa ndleka u ti u pfuna u va u pfuneke hi ku tiveka swa ndleka un'wanyana a ku kuma a twa a ri na ku navela ku ku pfuna ku humelerisa milorho ya wena hi makumu yi vhe yi va yi sukile so mi nga va mi ri kona munhu wa poem-e hi nga ta then hi tsala tibuku. still u nga ta u nga va u ri murhepa u nga va u ri u yimbelela xigaza u nga va u ri artist hi ku angarhela u nga va u kha u endla swilo swo hambanahambana u nga va u khula ku endla YouTube ku fana na mina hi ti-resources ti kona still for mahala leti hi nga mi pfunaka hi tona ya ni ku endlela ku ri vantshwa. hi kula hi ya emahlweni hi kha hi kota ku ti endlela u nga va u ri na bindzu u lavaka ku ri ri advertise-iwa or maybe u ta then hi ku endlela an interview advertisement hi swi post-a la ka chanel ya hina la u nga va u ri we le kule u nga ri kusuhani na hina mara u ri na maybe an advertisement. Vhidi or post hi poster loko hi endla ti video ta hina maybe a xikarhi kumbe a masunguleni kumbe a makumu at least ku ri mi tiveka hi kula vantshwa hi pfunana ku ya a mahlweni ni kona ku ku ku ku ku ku koka vantshwa leswaku ri hi kota ku ya a mahlweni ni pfumelela ku ri vanhu lava nga ta ta i vanhu lava nga ta fika va pfuneka. ene xin'wanyana lexi hi faneleke hi xi tekela nhlokweni swa endleka u nga pfuneki namuntlha hi nga endla video namuntlha or maybe interview but even after five years u nga hetelela u pfunekini i tshe i nga ha swi tivi no i pfuneke ku va u tiveka ku va u tela ka channel so it doesn't matter ku ri interview leyi endlaku yi na ti-views tingani xa nkoka i ku Vhidiyo leyi yi ta tshama laha. Un'wanyana la nga ta fika a vona yin'wanyana swi n'wi tsakisa, u ta tlhelela le ndzhaku le a a vona masungulelo ya hina, emakumu a ku vona ivi a ku identify-a. So ni kombela vanhu ku ku ku ku va ta hi ta tirha, hi lava ku tirha mahala a hi lavi nchumu. More especially vanhu lava nga ba bangi ku a ni nga ya na mina ka Nghenezo ni nga ya na kun'wana na kun'wana kwala kusuhani. Loko mali yi ri kona, ni nga swi kota ku fika ku endlela ku ri talenta ya vanhu yi kula yi ya mahlweni. Ti kona ti-artist ta ka Dzingidzingi, u twa nghoma mara a wu swi tivi ku ri i nghoma ya mani. Why? A va tiveki but va ba ti-hit-i, va kona. Swi kahle ku va munhu a va na background like a tiveka. Ku na va kona van'wanyana va ta ka na va machine va nga endla nghoma khale koloko sweswi ya bisiwa na le ka xigandzamananga lexi why a va kumangi spotlight xa ku at least va tiveka mara nghoma ya vona yi kona so ku endlela ku tinyiko ta vanhu ti nga fi kumbe titalenta ta vanhu ti nga fi tanani la ka channel ya hina laha hi ta hi ta pfunana ku kurisa tinyiko ta hina ku ya emahlweni pfumelela ku. um va ta va ri kona vanhu lava nga ta vona video leyi na loko yi vona video leyi nga ri na nyinyi ku byela lowun'wanyana hi pfunana ku ya mahlweni hambi la ku advertiseriwa business hambi ra mantsongo wa wena whatever we are here ku ku va hi kha hi mpfuna hi khensen swinene i leswi a yi lava ku mi tisela swona um la ka chanele ya hina hi ku i swilo swa nkoka swinene na loko mo hlaya um mi ta swi vona ku ri Hi tsalini ku ri hi lava ku pfuna vanhu hi ndlela yini na yini na yini na yini na yini. So, ni pfumela ku ri ku rhandza ka mbilu ya mina ku ta endleka. Chanele yi kula hi kurisa rixaka ku ya emahlweni. Inkomu.